Ev yan amara rastinî ê hinekî hîvî bi me da naskirine. Ev yan amara me di sala du hezar û berî sala du hezar û sêzdeh nas kir. Li Kobanî careke li saziya zimanê Kurdî nas kir. Ez jî weke keçeke vî bajarî hinekî belkî ji bo xwandina pirtûkan ez diçûm an ji bo hinekî ku ez çend tîpen Kurdî tenê fêrkirina tîpên Kurdî ez fêr bibim ez derbasî saziya zimanê Kurdî bûm. Lê dema ku min viyan amara nas kir, hinekî wê nîrnê min ji bo jiyanê da guhartin. Ji ber ku viyan amara ne tenê hevalek bû ku tu ten çenê ten çend tîpên kurdî tu tu fêr bibî. Wê dixwest tu jiyanê rastînî tu nas bikî. Ji bo çi tu zimanê xwe nas bikî, ji bo çi tu kanibî pêşerojekê xwe bikî.

Ku ne em tenê karibin di milî ziman de werine saziya ziman. Wê digot hinî xwe di milî jiyanê de hemî pêş bixin. Yanî rihekî wê di saziya ziman de cuda bû hinekî. Ji bo vî tiştî jî girêdaneke me mezin bi ziman re çêbû. Dema ku ez derbasî saziya ziman bûm ji bo çend fêrî tenê xwendina kurdî bibim û ku ez kanibim tîpîn kurdî nas bikim. Lê bi saya wê rastînî Hezkirina dîroka me me hate naskirinê ku çawa rastînî gelê Kurd di çi re derbas bûye, daxwazên gelê Kurd çi ye, bi taybet jî kesên hane ku dûrî rastiyên xwe ketine, yanî dixwest her tim heval viyan amara şehîd viyan amara çawa dikir, pir ji nîqaşata diyaloga hez dikir. Te re dikete nîqaşekê, belkî bi mijarekê pir biçûçik be jî, lê te re diket nîqaşe, hez dikir dayî nûsandinê xwe hebe. Dihat ziyaretê malan, yanî gel me li mal de. Dihat diçû, dixwast dayîka min nas bike, bavê min nas bike, xwişk û birayê min nas bike. Daxwaz ne tenê Nisrîn e ku dixwaze fîrî zim e, wê malbat dixwast nas bikira. Li ser vî esasî rastînî hezkirineke vîyan ema re di hemû. Her maleke Kobanî de hate çêkirinê. Belkî di her maleke Kobanî de jî rû navek viyan amara tê gotinê ye. Ji bo tesîra ku wê rastîn li ser wana kirî. Ji bo vî tiştî jî daxwaza min hîn bîtir li ser esasê wêje û ziman hîn mezintir bû. Min beşê ziman û wêje xwend. Wê her tim digot, Bira tiştek ji we re nebe asteng. Yanî ku tiştek ji we re xetirekê ê ji we re nehat bi cih, têkoşînê wî tiştî bikin, daxwazê wî tiştî bikin heta ku hûn pêginekê yanî israrkirin me da çandinê. Em niha ji hîro dibînin rastînî şagirtên viyanê her kes bî cî bawerî ye, her kes li derekê rêveberê karekî ye. Weke ku min gotî wê tenê nexwest ku tenê çend tîpên Kurdî ew ho bibin, wê israrkirin, hezkirin, tekûşîn her tişt şagirtê xwe da da çandinê. Ji bo vî tiştî jî rastînî hîro ew va şoreşa ku ziman ku li Kobanî re bû Em karin bibêjin rêbera wê şehîd viyan amara bû û hîro viqa sala ser şehadata wê re dareyê jî li hîn her tim bi gotina ziman û wêje li Kobanî navê viyan tê gotinê ye. Wa tişta jî em jî pê serbilind in û em hîro şagirtên viyanê ne. Hîn ew heskirina wê di hundirî me de heye û her ku darê ji heskirina wê mezin dibe ye. Hez çiqas wê jiyanê hez dikir lê her tim jî fedakara her karî bû. Ku di kê derkê de bû rêber bû. Belkî di dema şer de heval viyan kanibûya nav çeka pînûsa xwedanayne û derbasî qada şer nebûya. Lê ji ber ku wê xwe her tim rêber didî, wê her tim xwe xwedî doz didî, her tim dixwest gelê kurd, Xwedî tekoşîn be. Wê pênûsa xwe danî lê ema berî guherê wê şîretên xwe kirin ku em kanibin derbasî her malekê bibin, her dibistanekê li her gundekî vekin. Na ku vî yan hebiya vê belkî qasî hezkirina wê hinekî ewa wê hatibe ku hîro her kes zarokekî Kobanî li gund û bajaran zimanê xwe dixwîne ye. Em hêvî dikin ku awiya yanî vî tiştî me re jiyan bikira lê mixabin her tim jiyan pareke tiştekî ku tê hezkirin hinekî dibe. Ji bo wî tiştî jî viyan ema re derbasî qada şer bû. Li we derkê jî bi berxwedaniyeke mezin dîsa bi lehengiyakê behsa wê ku hevalên wê di şer de dikin e ku çi pêşengtî dikir.

Hîn hîn bîtir mezin bibe ku em xwanibin zarokên xwe bi rastînî bi rihê viyanê zimanê xwe di dibistana de bixwînin ku em xwanibin çanda xwe jî carekê din ê zîndî bikin. Min daxwazê viyanê pir bûn û viyan weke nehrekî, weke avekê bû, dimeşiya û herikbar bû, yanî li ti cî ne disekînî. Yanî ne daxwazê xwe bibêjin, bira çend tîpên kurdî derbasîya Kobanî bûn, daxwazê viyanê gelekî mezin bûn. Ji xwe niha min got, dixwest dibistan li her gundekî vebin, ji ber ku hinekî li dema ku me saziya ziman vekir, me li Kobanî vekir, li navenda Kobanî vekir. Daxwaza wê bû ku her zarokekî li kê dergê bê, zarokekî kurd be, li kîjan deverê bê jî dibistana kurdî bîbîne û xwendina kurdî jî bîbîne, wê hezkirinê bîbîne. Wê gelek gerr kir, gelekî çûnî gundan kir, lê ema hinekî rewşa şer nehîşt ku ew yê rastînî vî tiştî bi çavê xwe bîbîne. Lê em hîro dibînine rastînî li her deverekê dibistanek vebîye. Belkî ew şagirtên hana ku pê wê re navê wê lî kirine niha dibistana de dixwînine jî. Akademiya Şehîd Viyan Amara hîro bi hezaran mamosteyê hana ku Viyan Amara derz bi xwe daye û wanaye xwe hezkirina xwe di hundirê wan de kiriye, îro derza li Kobanê didine. Belkî ne tenê li Kobanê jî didine, şagirtên xwe rastînî hinekî li ser xwe xebitîn. Hîro Zanîngeha Kobanê beşê wêjeyê kurdî şagirtên xwe rastînî derketin. Em dema ku ji wan şagirdanan pirs bikin belkî hineka nav bihîsibe belkî hinek jî li ser destî viyanê hatine perwerdekirine û hezkirina viyanê hîn di hindirî wana de heye. Ji bo vî tiştî jî niha li bîtir ku em qalê dikin wêje û ziman li ku bûnê tê kirinê tê gotinê ji ber ku hinekî viyanê va

Heval biyon ema ra pir ji gula hez dikir. Pir û pir ji gula hez dikir. Ê rojekê em li saziya ziman bûn. Em li derve rûniştibûn biyon jî hat ket sazî. Kete sazî rojekê ser gula re derve sibû me gul av nedabûn. Hinekî xeyîdî. Dorxan hêrî got çira gul av nedane. Min got ez nû hatime vê got ez nû hatime û kar e û dext e û şagirt in. Gula xwe rakir. Kira hemî zî xwe çû li der bi sazî çekûr û hat. Me got viyan viyan te çi rewnî kir? Got ew e. Got ku hûn ji gola hez nakin qediya gul ve derkeve tenê bira ne menzer be. Ji gola hez bikin lê qîmetê wê yî zanibin. Ew jî weke we îsanek e. Hûn tî bibin hûn herin ave vexwin bes ew tî bibin û geres hûn ave lê bikin. Ji bo vî tiştî ez vê birîanînê wê kok ji bîr nakim. Niha ew gula hana ku ew kirî me me di mal de jî çandî, me li ser gora wê jî çandî ye. Gelekî ji gora hez dikir. Piştre jî hat lîbûrina xwe dîsa xwest. Yanî tevî ku me lîbûrina xwe jê bixweste me bigot ev got na got ez ji gora hez dikim û ez hez dikim hûn jî ji gora hez bikin. Hat lîbûrina xwe xwest got min çûye gul werga çekgiriyê û min xeyî dîna xwe tevle me kir û got bes jiyanê hez bikin gul jî zîndî ne ji tiştê zîndî her tim hez bikin.